Michael, damit wir uns verstehen, das wird ein Blutbad. Das kannst du laut sagen. Und ich lass das Wasser ein. An domat wëllkomm bei Lux Play. Haut mat Crysis 3, gespillt an der PC Versioun. Jo, wee Crysis 1 gespillt huet, dee weess natierlech dass Crysis deemools mat enger extrem gudder Grafik geprotzt huet. Wee Crysis 2 och nachgespillt huet, weess dass do leider dat net méi de Fall war an deen och vill Feeleren hannerlooss huet. Crysis 3 iwwerhëlt déi Feelere Gott sei Dank net a mécht villes rëm gutt wat den Zwee falsch gemaach huet. Sou zum Beispill ginn an dësem Deel vill Storylücken opgekläert déi am Zwee opgerasst goufen. Sou zum Beispill gëtt erkläert wat mam Prophet sengen Teamkameroden aus dem éischten Deel geschitt ass. Ausserdeem wëll Crysis 3 e bëssen op dir Fro rëmtrampelen, Wat ass da lo an deem Anzug dran? Ass et nach ëmmer e Mënsch oder ass et schonn méi eng Maschinn?

Jo, wéi Crysis 1 an 2 dann eben och gespillt huet, dee weess natierlech, datt een a Crysis extrem gutt selwer entscheede kann, wéi een un all Situatioun eru wëll goen. Entweeder leeft ee wéi hei einfach drop lass a ballert alles nidder, wat engem an de Wee kënnt, ouni vill op seng Tarnung oder esou oder op seng Deckung opzepassen. Ausserdeem huet en dobäi erëm eng grouss Unzuel vu Waffen zur Verfügung an kann déi natierlech erëm sou beaarbechten wéi e wëll. Wien natierlech léiwer schläiche wëll, kritt hei natierlech och de Bou.
Nen Pogen? Ja, mach dich zu nem unsichtbaren Killer!

Jo, a wann ee schläiche wëll, ass et natierlech erëm genau sou wichteg, all seng Ziler iwwer Visor ze markéieren, fir datt en déi jo net aus dem Ae verléiert. Beim Schläiche muss en natierlech erëm genau sou gutt op seng Energieanzeige oppasse wéi am éischten an am zweeten Deel, well déi extrem schnell opgebraucht ass. A wéi ech bereits gesot hunn, ass dësen Pou eng extrem gutt Waff fir ze schläichen. Natierlech muss een awer oppassen well een net zevill Pfeiler mat sech droe kann. Jo a wann dann awer gesi gëtt, kann natierlech och ganz schnell rem verschwannen. Jo 24 Joer no Crysis 2. Gouf en Nardo Dome gebaut, deen New York City elo iwwerspaant. New York City ass mëttlerweil och verlooss an jo, kuckt Äech emol u wéi schéin et do ausgesäit.
Willkommen in New York, Version 2.0. A wou ech dat do fir d'éischt gesinn hunn, konnt ech mer wow natierlech net verknäifen. New York City gesäit einfach wonnerschéin aus a gouf zu engem richtege Grousstad-Dschungel.
D'Gebaier bestinn haaptsächlech just nach aus Ruinen an ass alles vu Planzen iwwerwuess.
Ausserdeem fléisse Flëss riicht duerch d'Stad duerch an
duerch déi Grafik déi Crysis 3 huet wierkt einfach alles nach eng Kéier gutt Stéck méi schéin.

Wir müssen nur etwas finden. Irgendwo hier, eine Spur. Hör zu!
Während du irgendein Super-Alien gejagt hast, das es nicht mal gibt, hat Cell die Welt unterjocht. Wir brauchen dich im Hier und Jetzt, Boss. Du musst uns helfen, Cell aufzuhalten.
Jo, da loosst eis jo einfach mol direkt och nach Schrëtt an déi schéi Stad setzen. Och hei kann sech e Wow einfach net verknäifen. D'Stad gesäit einfach wonnerschéin aus, och wann een se vun noem gesäit.
Jo, wéi ee mierkt ass och alles direkt rëm vill méi fräi wéi am Crysis I, manner wéi am zweeten Deel vun der Rei. Dann haben sie die Preise erhöht und als die Leute dann hoch verschuldet waren, hat Cell sie in die Freiwilligenlager getrieben. Jo, wéi gesot, d'Fro stellt sech natierlech och, Wéi vill Mënsch ass da elo nach an deem Nano-Suit dran?
Déi Fro gëtt extrem oft opgeruff, einfach duerch d'Behuele vum Prophet,

Eng nei Funktioun vum Nanosuit ass iwwregens och d'Hacking-System, mat deem ee wéi hei Minnen op seng Säit kann zéien. Oder natierlech wéi hei automatesch beschützen. D'Niewemissioune kommen a Crysis 3 natierlech och net ze kuerz. Genau wéi am 1 an am 2 huet een hei kleng Méiglechkeeten

Kritt en als Merci Ënnerstëtzung duerch e Mörser. Zelleinheiten?
Max, du hast ja keine Ahnung. Ziel ist getroffen!
De Beau ass natierlech net déi eenzeg nei Waff a Crysis 3, déi heiten. Ass natierlech och eng. An zwar den Typhoon. Dëst ass eng SMG déi 500 Schoss an enger Sekonn kann ofginn. Et ass domat am Fong déi perfekt Waff fir géint Seth ze kämpfen. Natierlech kann een se och genau sou gutt géint Mënsche benotzen.

D'Fahrzeugsequenz kommen an dësem Deel natierlech onnëtz kuerz.
D'Fahrzeuge sinn zwar heiansdo e bësse méi schwéier ze manövréieren, maachen awer onheemleche Spaass, well se einfach e gudde Kick u Geschwindegkeet ginn. Ausserdeem weisen se och nach eng Kéier, wéi grouss dann déi Levelen dann elo och tatsächlech sinn.

Sorry hei hëlleft natierlech och ëmmer ganz gutt géint esou schäiss Péng an deen ëmmer op d'Nerve geet. Hunn ech denken gesot wéi schwéier sech déi Fahrzeuge heim ze steiere loossen? Sorry, wir haben einen Notruf auf Rasch sicheren Kanal aufgefangen. Los eis lo zum Multiplayer kommen. Dee besteet einfach aus deene klassesche Modien, déi ee kennt. Mee huet zwee Haaptmodien, an zwar den Hunter Mode a Crash Site. Looss eis éischt zum Hunter Mode kommen. An dësem kämpfe 14 Cell-Eenheete géint zwee Jeegeren am Nanosuit. Als Cell-Eenheet geet et haaptsächlech drëm z'iwwerliewen. Dofir kann een esou Ammo-Boxe sichen, woumat ee Radargranate fënnt, déi d'Géigner siichtbar maachen. Jo, Dir hutt richteg héiert. Hand drënn sinn onsichtbar, an zwar permanent. Dofir hu se awer natierlech nëmmen e Bou als Waff. Jo, wéi ee grad héieren huet, gi se ugekënnegt duerch e Klickgeräisch, dat ëmmer méi haart gëtt. Gëtt een als Zelleenheet awer vun engem Hunter ëmbruet, da gëtt ee selwer zu engem. Ech setze fest! Scheiße, Mann, da kommen sie! 30 Sekunden noch!
A gëtt een dann schlussendlech d'Chance fir als Hunter ze spillen, kann natierlech och alles dat man erwaart op engem Nano Suit kann. Zum Beispill Foto erausrappen an déi als Waff benotzen. Looss eis och kuerz iwwert de Level Design schwätzen, dee wéi op der heiter Map zum Beispill einfach epesch ass. Et ass selten datt ech an engem Multiplayer déi éischt keng Map spillen an haaptsächlech duerch den Design vun der Map extrem ofgelenkt ginn. An dëser Map huet zum Beispill méi Spaass gemaach einfach ronderëm ze lafen an alles ze kucken, fir wierklech dat ze maachen wat ee soll. Natierlech sollt lo net heeschen, dass just déi hei Map gutt ass, well all déi aner sinn och flott. Jo, an d'Nempshi beim Potto kann hei och Ofdeckungen ofrappen an déi als dann als Schëld benotzen. A wann een da keng Loscht méi drop huet, schleidert een se einfach fort.
Jo, natierlech muss een enker kuerz op déi Grafik hiweisen, déi dat Spill huet, déi einfach wonnerschéin ass. Ausdeem wëll ech enke kuerz op déi Feeleren zeréckkommen, déi den zwee gemaach huet a Crysis 3 verbessert huet. Eng dovir war ech wären Sprintfäegkeet, déi hei erëm vill besser ausgefall ass. An jo, Crysis 3 hat an der Tat extrem vill versprach. Technisch gesehen habe ich mein Wort ja gehalten, oder?

Souwisou ass Crisis 3 fir all Shooter an Action Fan natierlech e Muss. An net nëmmen wat d'Grafik betrëfft ass Crisis 3 eppes ganz Besonnesches, awer och wat de Gameplay betrëfft bitt et vill Méiglechkeeten déi aner Spiller net hunn. Sou kann natierlech Zelda entscheeden op wéi eng Manéier een un all Situatioun an dësem Spill erugeet. Ob ee lo léiwer op Rambo maache wëll oder léiwer schläiche wëll, sichreekrigtdatwateewëll.
Ech weis nit wéi's dir geet, awer ech fënne dass war perfekt.
Moien Anke, ech wollt mech entschëllegen dass dëse Video vläit net grad esou gutt ginn ass wéi déi aner. Well ech krank war, konnt ech natierlech net grad esou vill Leeschtung dohannert bréngen. Trotzdem hunn ech probéiert mäi Bescht ze ginn an ech soen Anke Merci fir d'Kucken. Bis zur nächst Kéier mat Tomb Raider.